ṱangana nadzo fm ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa nga dzina ndi fmsp ri kha unoyu ṅwaha muswa wa radio wa gidi mbili fumbili ina gidi mbili fumbili ṱhanu vha tshi kha ḓivha na msp zwino uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo khamusi nga nṱhani ya uri vha khou zwi pfesesa zwine hoyu muthu a khou ṱangana nazwo vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngo shumisa 086 002503 kana vha shumisa facebook vha ya vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe kana vha ya kha x vha ṱoḓa at phalaphala fm ri hone kha dstv or bk 811 kana vha shumisa www phalaphala fm co za ho iwe ra dzula naye ṋamusi u tou vha ṅwananyana kana ndi tou ri mufumakadzi ane a vhori o no pfukekanya kha zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana ri a vhona zwiṱori zwawe musi a tshi khou ḓi amba ngazwo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani fhedzi ro vhona uri ndi zwa ndeme uri a ḓe a dzule hafha kha noni mbekanyamushumo a kone u vha ṱhuṱhuwedzo na kha vhaṅwe vhathu vhane vha nga vha khamusi vho no ṱangana na khaedu dzo tou raliho ri na owami netshivha zwahulu owami kha muṱangano dza kha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa ndo livhuwa a si zwiswa izwi kha wami u ita zwone ḓuvha na ḓuvha zwa dzi khamera eh, na dzi mike
ya ndi zwone zwine ra tshila ngazwo zwi ḓo dovha zwi a fhambana thi u kha u kha u hayani hau na musi u hayani huṅwe so ya eh, kha musi kha ri thoma henefho u ami ri lavhelese kualutshele kwaṋu musi ni tshi kha ḓi aluwa no vha ni ṅwana ḓe na ni tshi tama u vha mini musi ni tshi aluwa yo ndi tshi aluwa ndi nga tou ri nda ndi ṅwana no ambesa thi ya u ambesa ndi zwithu zwanga ndo bva ndi kha ḓivha muṱuku na musi eh, ndi tshi vhudza zwiṱori zwa musi ndi kha ḓivha muṱuku a hu tshi pfhi ndo thoma u amba ndi sathu tshimbila hezwo ndi zwone zwithu zwine u nga ri vhana vhanzhi vha thoma ngo tshimbila vha sathu amba mapfi nṋe na ndi tshi ḓi amba ndo dzula fhasi thi um mara ya ndi tshi kha ḓivha muṱuku nga maanḓa ndi nga tou ri

ndi fhedze ndi tshi ya medunsa ndi a ita ndo thoma nga bsc nda pfuluwa nda ita bk ngori nda khou tea vhudokotela mara nda zwi vhona uri a hezwi a si zwangavho hezwi ya um ha ḓa vha na khaedu hanefha musi ni tshi khou aluwa sa muswa kha ri ḓo thoma u lavhelesa uri dzikhaedu dzo ḓa ngafhi eh, dzine dzaṋu khaedu dzo thoma hafha hayani u swikela hafha hune na vhone na musi kha ri thomele um ndi nga ri mme anga vho lovha nga dzi 23 dza agast um 2013 so ndi ṅwaha wa 11 musi vho lovha thi um vhutshilo ha musi u na mme na vhutshilo ha musi u si na mme ho fhambana nga maanḓa kha nṋe ndi sokou pfha uri nga nṱhani mme anga vha vha muthu ane vho vha vha tshi ndi nga ri vha tshi kona u vala zwithu zwinzhi mani vha vha tshi ni tendela uri ini ni vhe ṅwana and then arali khamusi hu na dziṅwe dzi challenges dzine dza khou itea a ni nga ḓori u kona u dzi ḓivha thi so ndi nga to ri khamusi vhutshiloni yanga ndi sokou pfha nga ndo ni tshila matshilo mavhili so uh, vhutshilo ha u bva tshe nda begwa u swika nga dzi 23 dza agast 2013 then u bva dzi 23 dza agast u swikela ṋamusi ndi afho he nda thoma u zwi vhona uri ha vhutshilo vhu a konḓa you know um so nṋe ndo aluwa muṱani une ndi vhathu vhane vho ya zwikoloni um khotsi anga ba professional mi anga na vhone vha professional mi anga vha vha nurse khotsi anga vha vha principal so um ro aluwa yani na bomme vhavhili mme mulu anga na vhone vha vha nese so ndi khou amba uri like ro aluwa muḓini une ra ro ri tshi ḓivha uri ro dzula zwavhuḓi ende kha vhathu vha nnḓa nga maanḓa vha vha tshi vhona uri hafhaḽa muḓini u dzuliwa ndi zwezwi zwine a zwi ḓi amba uri hafhaḽa muḓini u dzuliwa um ri kha ḓivha vhaṱuku ro ḓi kona u ya kha dzi private school ra ḓi kona u pfuluwa ra ḓa kha pri- uh, kha public later nyana so ndi nga ri musi ndi tshi kha ḓa muṱuku vhutshilo hanga ha u tshi ḓivha hu shapu obvious kha muṅwe na muṅwe ndi nga ḓiwana tshiṅwe na tshiṅwe tshine na nga to ni khou tou tshi funa ni khou tou tshi ṱoḓa but ah, nga u ya nga ha vhunzhi nda ndi tshi ḓi nga kona uri hai ra tshi ḓi wela kha vhana vhane vha khou aluwa zwavhuḓi thi then eh, after dzi 23 dza august mudzimu yanga vha tshi ḓo lovha ndo thoma u tambula nga depression ndo ri ndi tshi thoma u vha na mutsiko ha vhori ndi zwithu zwine hayani thi zwa sa ḓivhiwi like kha vhavenḓa a si zwithu zwine khamusi vha tshi sedziwa zwa sokou tou pfiwa uri ha hezwi zwithu ndi zwithu zwine zwa nga tou pfi khamusi muthu khou amba uri mini nga nṱhani ha uri um mianga vha sathu lovha nga 2013 vho vha vha tshi khou vha uri vha vha khou vhaisala vha vha na swigiri thi so ya swikelela hune yo no dzhena kha maṱo vha si tsha kona u to vhona zwavhuḓi vho ḓi itiwa dzi operation um hezwiḽa zwithu nṋe musi ndi yunivesithi nga nṱhani uri nda ndi sa tu kona u to dzula ndi navho ndi tshi vha vhona thi hu na tshifhinga tshe nda ḓo vhuya ya ndi tshi vhuya yani ra vha ri khou tea thohoyandou na miyanga so nda kho ḓi vhudza uri hama vha khou vhaisala maṱo but ndi khou amba uri like ndi vhathu vhane ri ambara mangilasi na nṋe ndi ambara mangilasi so zwa zwithu zwine ya sokou tou pfha uri ah, okay arali muthu a khou amba u na maṱo mara a tshi ambara mangilasi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha shapo then ndi humbula ḓuvha ḽithihi ḽe ra ri ri tshi wa ṱhohoyanḓou ri tshi swika ṱhohoyanḓou ri khou tshimbila mi anga vho ḓi ambara mangilasi mara hezwi vha khou tshimbila hu na vhathu havhaḽa vhane vha vha vho adza zwithu um vha khou rengisa dzi cd na mini na mini thi um mi anga vha khou tshimbila vha khou tshimbila vha khou thula hezwiḽa zwithu nṋe a thi ngo vha fara nga nṱhani ha uri nṋe a thi ḓivhi uri actually situation yo no vha bad kha musi swika gaiti um ai ri kho ḓi tshimbila ri khou- ndi khou ḓi zwi vhona ndi tshi ṱoḓa uri ndi vha fare vha vha sa tu ṱoḓa u tou vha to fariwa cause ndi muthu ane a- mi anga vha ndi nga ri mini ndi nga si tou vha muthu wa vhuha- wa muhaga mara vha vha mufumakadzi hulane ane vha vha tshi funa u ḓimisa nga vhone muṋe thi so ndi a humbula iḽa ḓuvha ndi tshi zwi vhona ei nda ḓi zama u vhona uri ndi nga nḓila ifhio ine ndi nga kona u ndi vha thusa ndi vha fa ngori vha sa khou ṱoḓa u fariwa mara vha khou raha zwithu zwa vhathu and havhaḽa vhathu vha khou semana ngori a vha khou kona u vhona uri hu muthu a khou tou kona u vhona zwavhuḓi so ndi a humbula uri heḽia ḓuvha ḽo ḓuvha ḽo tou thoma thoma haho nga ṅwaha wa 2012 we nda thoma u zwi vhona uri actually miyanga vha khou kona u tou vhona hezwa zwithu ndi a humbula zwa mbaisesa ndi shumela tshikoloni ndi afho he mutsiko wa nthoma hone nda vha ndi si tsha kona u athenda dzikilasi ndi si tsha ya kilasi ndi sokou vuwa ndo dzula ndi tshi vha ndi khou lila like ndi sa ḓivhi uri khamusi thaidzo ndi mini khamusi ri tshi kha ḓi vhona ifho nyambedzano ya vha ifhio eh, na miyawe musi a tshi zwi vhona zwori havha muthu a vha khou tou vhona zwavhuḓi nga murahu ha musi mutsiko u sa thu tou swikelela hune wa mu fara nga nḓila ine ha tsha kona no vuwa a tshi ya tshikoloni a tshi ya dzikilasini Mm. so nga nṱhani ho ndi ṋe tanzhe ḽa miyanga nda ndi sa ṱoḓi uri ndi vha sumbedzisa uri khamusi zwiḽiwa zwashu zwi khou affecta kana uri khamusi zwiḽiwa zwashu zwine ndo zwi vhona ngavho zwo mbaisa thi not uri obviously hu na zwe miyanga vha ita zwo khakheaho u vhona miyanga nṋe vha kha heiḽa situation zwo mbaisesa nga maanḓa nga nṱhani uri ndi a vha ḓivha ni miyanga ende na musi ri kha ḓa vhaṱuku ra tshi ḓi amba nga zwithu zwine nṋe na miyanga ra ri tsini na tsini nga maanḓa ra ri tshi nga kona u amba luṱanu nga ḓuvha so vha vha sa mbudzi uri like okay hu na zwithu zwa so zwine zwa khou itea zwino na mini zwoṱhe thi so musi ndi tshumela uh, uh, university a thi ngo amba a thi ngo vhudza muthu uri ndi khou pfha uri zwithu zwo mbaisa ene na nṋe nda ndi sa ḓivhi uri tshithu tshi no pfhi mutsiko ndi mini mm. uh, dzi symptoms dza hone ndi mini na mini so a thi ngo vhudza muthu um, ndi pfha uri khamusi vha khou sokou tou nla ndo dzula nga nṋe muṋe um and then u swikelela hanefho he vha hone vhaṅwe vhane vha vha course coordinator zwone zwine ndi a pfha uri ndi a khoḓa dzi lecture na dzi na na vhathu vhane khamusi haningei vha zwikoloni vhane vha kona u vha na u ndi nga ri mini na u na mbilu na mbilu na u funa eh, eh, eh, vha- vha- vha- vha- dzi students dzi no khou ḓa eh, eh, kilasini thi ha vha uri ho vha na eh, cross coordinator vhaṅwe vhane vha pfi mam black and vha funa nga mulayo nga yoṱhe vha na mufumakadzi vha thoma u vhudzisa uri a thi thu vhona owami hafhanoni ndi ende ndi tshifhinga ngori a- khamusi zwi nga zwo no ya kha vho three weeks vhege dzino swika thanu ndi sa yi kilasini ni swikuwa ndo dzula nḓuni um and a vho ngo uri khamusi vha tshi zwi sedza vha soko uri ha zwi amba uri khamusi khou ita zwa vhuḓabaḓaba mm. kana mini kana mini vha rumela muṅwe ane ra ri kilasini roṱhe uri hai vho mme black vha ri vha khou mbiloni vhona ofisini so ndi tshi swika ofisini vha a khumbudzisa uri mulandu ni si tsha ḓa kilasini thi ngo kona no amba ndo soko lila um then u bvona hanefho havhalani muthu vha mbo ḓi ri ha okay ndi khombela uri ri ye um you know vha vha vha ṱuwa na nṋe ngori a thi aona sibadela george mukhari nga hanefha tshine ra tshi mm-hmm. practicer khatsho mm-hmm. ra george mukhari vha nyisa kha psychological unit so ndi tshi swika hanefha ḽa psychologist wanga nda ṱangana naye ndi a humbula kha report a tshi ṅwala o ṅwala uri severe severely depressed hopeless and vha tshi fhedza vha ri um, vha khou advise uri ndi deregistariwe like the way ine nda vha ngayo ndi nga si kone no uri ndi continue na huṅwe hayo na remember u nga ri nga tshiḽa tshifhinga khamusi ya i tshi khou ri vho u nga ri ra ri valela september then ri tshi vhuya u nga ri ya khou ri vho november and ndi ya humbula zwa mbaisa nga maanḓa ngori nṋe nda khou pfhi ndi khou nyago lwela uri hai ndi khou nyago u ṅwala na vhaṅwe mani mm. but vha ri hai a nga si kone and then vhaṅwe o dala uri kha vhege nda ndi tshi khou ya ndi khou vha vhona vhege iṅwe na iṅwe um ya ndi khou tshimbila dzi treatment dza depression so depression yanga yo thoma miyanga vha sathu lovha tshifhinga tshe tshiḽa tshe nda thoma u zwi vhona uri esha avha muthu a vha khou tou vha shapo zwa zwine nda pfha uri ndi situation ine nda nda sa ḓivhi uri na nṋe ndi nga to i farisa hani kha ri pfukele zwino kha ṅwaha wa 2013 mm. nga dzi 23 mm. dza august mm. musi u tshi dzhena kholo nga vha o tou dzhena kholo kana o tou ḓa vhudzi upfhi hai um eh, mawe a vha tsheo so um ndi a humbula ho vha hu nga sondathi ngori mi anga vholo vha nga ḽa vhuṱanu nga dzi 23 so vha nga vhalela bag sonda sonda ndo founeliwa pfhi mm, mawe vhowa a vha khou vuwa zwavhuḓi so nda ri ai okay nga tsha matshelo nda namba nda reila nda ya venḓa nga ikhila tshifhinga nda ndi si ho kilasini um nga nṱhani nda khou ya dzi practical nda ndi khou tou shuma sa nese ndi tshi khou ḓi ya sibadela ndi tshi shuma then nda dzhia tshifhinga nda ṱuwa yani so ndi tshi swika hayani ndo swika hayani hu nga musumbuluwo ndi tshi swika hayi swika ndo vhana miyanga vhashapu you know ndi khou uri ah vhone u tshi khou pfhi vho wana mini zwoṱhe vha ri ha nṋe nṋe ndi shapu ṅwananga ndi u to takalela uri ndi ni vhone ndi a humbula nga maanḓa uri tshiḽa tshifhinga vha vha- vha vha na mbilaelo nga maanḓa yo uri ndi yo dzhia license bcause nda ndo phasa license ya vhori nda kha ḓi- nda khou reila nga temporary ndi sathu yo dzhia khadi then ḽa vhuvhili ḽa vhuraru vha ri hai a ri ṱuwe ri yo u dzhia license ilani i ḓo nga i sa huma vha tshi khou dzula vha khou amba zwezwo a ra ṱuwa re ro dzhia license ri tshi vhuya nga ḽavhuṋa mm sorry nga ḽavhuvhili vho mbo ḓi ra ro dzhia license ngo vha vha khou i vhilaelela nga maanḓa nga ḽavhuraru hai ha ḓuvha u shapo nga ḽavhuṋa nga matsheloni vha vuwa vha vha vha sa khou vuwa zwavhuḓi nṋe ndi tshi ya ningei ha nda zwi vhona uri a vha khou kona then ndi hafho ye ra kona u vha gidimisela sibadela nga ḽavhuṱanu nga matsheloni ya kona u pfhi vhorisi
ndi tshi lidziwa phalaphala fm vha nga ḓe vha tshi khou thetshelesa kana vha tshi khou ṱalela vha tshi khou pfha ungari hai zwo guma hanefha a zwi ngo guma hanefha fhedzi hezwo zwo tou vha u thoma ha vhutshilo vhu tshi shanduka ngauri eh, no zwi amba mathomoni uri no pfha ungari no tshila vhutshilo vhuvhili vhu sa fani nga murahu ha musi mubebi vha sathu ṱuwa na musi vho no ṱuwa fhano shangoni kha ri ḓo lavhelesa u bva hanefho ngauri u bva hafho ndi hone he vhutshilo ha thoma u konḓa kana zwa thoma u fhambana mani mm. ho vha hu khou fhambana mini ndi mini tshithu tshi khou tou konḓesa u bva ḽeneḽo ḓuvha kana tshe tsha vha khaedu khulwanesa u bva ḽeneḽo ḓuvha ndi nga ri khamusi vhutshilo hei u konḓa na na na na u thoma u vhona uri yazwo zwo shandukayo ndo zwi vhonesa nga maanḓesa nga nga ḽavhuṋa ḽa musi ri tshi khou vhulunga mianga nga mugivhela so nṋe mianga nga nṱhani ha uri vho lovha ri kha ḓi amba ṱungu nga hetsho tshifhinga nṋe na miṅwaha ya twenty three ndi nṋe tanzhe kha mianga vhana vha mianga roṱhe a huna a re na ṅwana na tshee ndi vhangana ri vhararu so nṋe nda dzula fhasi nda ri eish nda ya kha khotsi anga nda ri baba ndi khou humbela uri vha ri thuse uri ri ri wane vhathu vho no dzhia vidio ngori thi ndi miṅwaha ya kale zwiḽani murahu zwa sa tu konadzea uri ni vhe khamusi na khamera yanu vhunzhi ashu ra ri sina mm. so arali ni khou nyaga tshithu tshine tsha tovha professionally tsho tsho tsho tsho dzhiwaho video zwavhuḓi zwa zwi tshi ṱoḓa khamusi hu na vhathu vhane vha tou pfhi ndi vha dzhii vha dzi video vhane vha vha tshi vhidziwa vha tshi dzhia minyanya vha tshi ḓi dzhia dzi mbulungo so nṋe nda dzula ye nda nda amba na khotsi anga nda ri ei baba nṋe nda khou humbela uri hu vhe na video ya mbulungo ya mawe nga nṱhani uri mmawe vho lovha vha songo vhona ṅwana na muthihi ane avha washu a vha na muḓihulwane vha nga to vho mu vhona ri wavho so ri ṱoḓa uri na riṋe vho vho tshiṅwe tshine ra ḓuvha na vhana vhana vhashu vha tshi aluwa vha tshi vhudziso makhulu vha gai ri ḓo ḓi vha sumbedza uri a video okay ndi mbulungo ya makhulu wa vhiwe na mini zwoṱhe so zwa zwithu tonga ri nda ndo amba na vho ngori mawe vho lovha nga nga nga ḽavhuṱanu unga ri nda mona khou sengedzwa zwithu khamusi nga musumbuluwo hai vha sumbedza vha khou ḓi pfesesa so u nga ri zwa ri ḽa vhuvhili ḽa vhuraru nda vha humbudza thi ndi tshi vha humbudza vha ri hai hu na munna wa wa muṅwe ṅwana wa muzwala wavho ane u na khamera u ḓo dzhia nda ri nṋe nda humbela uri songo to dzhia zwithu zwine a zwi nga ḓo tovha na quality khombela uri to hira muthu nga tshe tshifhinga u to nga ri muthu ane a nga hiriwa uri a ḓa dzhia camera video vha vha tshi tsha dzhavho 1200 u to nga ri kha musi vho 800 hanefha nga maanḓesa kha dzi mbulungo ngori vha zwi ḓivha uri mbulungo a i to fana vho khamusi na munyanya thi um then vha ri hayi okay ndi ḓo humbula nga halo u nga ri a nga ḽavhuraru nga ḽavhuṋa ra vha uri zwino ri khou ya ṱhohoyanḓou ri khou renga zwiambaro zwa zwine ra ḓo ambara mbulungoni na zwiambaro zwine mmawe vha ḓo ambara musi vha tshi khou ṱuwa thi ngori ro na ngori ri ḓo ro vha rengela zwiambaro zwiswa so ndi a humbula arali ro ṱuwa haningei ha hu nṋe khotsi anga vhana vha miyanga vhane vha vha vhavhili na malume wanga khaladzi a miyanga vho tevhekanaho ri vhaṱanu nga ngomu goloini so ri tshi swika thohoyandou nṋe nda vha ndi tshi khou amba na baba uri eish baba nda khou ndi vha humbudze zwa zwithu zwa mafhungo a, a, a vidio vha vha khou ri no thi ndo ri u ḽa u ḓo dzhia nda ri ei baba nṋe ndi vhona uri houḽa muthu a nga si ḓo kona u dzhia vidio zwavhuḓi khwine a ri wane muthu wa professional ende nda ndi khou amba navho nga respect nda ndi khou amba navho ndi khou vha ṱhonifha ndi khotsi hanga vha mbo ḓi imisa goloi thohoyandou vha ri tsani goloini yanga noṱhe vha khou bvisa roṱhe goloini ha bva malume wanga a bva na riṋe vha vala vothi vha vula fasiṱere vha ndo vhona ni itani nga tshitumbu tsha miya vheiwe nga ḽavhuna ḽa musi ri khou vhulunga miya nga ḽavhuṱanu ndi nga si zwi hangwe i remember ndi ḽone ḓuvha ḽo tou thoma ḽine nda ndo dzula ṱhoyando hafhaḽani ndo lila lwe ho vha na vhaṅwe mufumakadzi ndi sokou pfha upfhi ndi vha tshaulu
ya ya ya ya ya fhedzi um wami u fanela u zwi humbula misi yoṱhe zwa uri hezwi zwine a khou ita zwone u khou thusa na vhaṅwe vhathu vhane vha khou thetshelesa nga tshino tshifhinga yeah yeah um sorry yeah hezwiḽa zwithu zwo ya zwo ri vhaisa ngori vho ri sia ri songo vhala tshelede roṱhe ro bva ri songo vhala tshelede na malume wanga ngo thi ro ḓivha uri ri khou ṱuwa navho so ra ri sina tshelede ine khamusi ri nga ṋamela ra ri ḓo vhuyelela hayani um
uri uri afha nga ngomu goloini a ngo vha khamusi na u fhindulisa na hu si ha vhuḓi o tou mafhungo o vhudzisa fhedzi uri u ḽa muthu wa khamera ri kho to itisa ya Zwezwo fhedzi a hu ngo vhona uri khamusi vho pfhi vho vho vho semiwa kana vho ambiwa navho nga iṅwe nḓila ende ndi a humbula na uri it's not like khamusi vha vha tshi ḓo ri vha khou bvisa vhathu goloini nga nṱhani ha uri vhathu roṱhe ra khou vha nzhonzhowedza goloini yavho zwine khamusi okay ri nga ri zwi a pfhala but ha u nṋe ndi ne nda khou amba uri eish zwa zwa zwa zwa mashaka avho ndi pfha uri a zwi nga tshimbili nga nṱhani ha uri a si muthu ane u shuma hezwo u sokou tou vha na khamera a ri ḓivhi na quality ya hone ndi ifhio and unfortunately Uh, khamusi vhathu vha khou tshata thi ni a kona uri after ten years na ri ten wedding anniversary mbulungo mm. itelwa luthihi mm. so arali ra sa kona u wana footage yavhuḓi nga itsho tshifhinga i vha yo ṱuwa mm. um so i vho ṱuwa khamusi over three hours ndi afho he ra kona u founela hayani uri ho itea zwithu zwa so then muṱa wa thomo u vha founela zwavhuḓi vhuḓi vha khou ambiwa navho ha kha vhe vha na mini mini mini mini thi vha vhuya kha musi after three hours then vha vha vha vha soko to vula fasiṱere ḽavho vha ri fha three thousand vha ri ya ni renga zwiambaro then vho vhuya hanefhaḽa he vhewe vha ni tsitsa hone ngori vhewe na ni sathu ya fhethu na a ri nga fhethu ro dzula hanefha
vhewe zwino ni afho ni khou amba nga ha mini ai ha u si no amba ndi nṋe nda ndi khou sokou tou lila malume wanga na vhone ndo vha vhona a vho ngo ṱoḓa u dzula tsini na riṋe malume vho mbo ḓi takuwa vha ya vha dzula vha ya nga murahu nga ngei hune vha vha khou ri khamusi a ringo vha vhona mara ndo vha vhona na vhone vha vha khou lila ya ra khou sokou tou lila na vhona munyanga
vha ṋekedza three thousand khezwiḽa mm. ndi afho ye ra kona u ṱuwa ra renga zwiambaro zwa mmawe nga tshintshi ra kona u renga zwashu ya and then u bva hafho u ya hayani zwi amba zwori zwino vhathu no ndi tea u tou shumisa thekhisi u ṱuwa hayani ro fhedza ro ṱuwa roṱhe arali ndi sa kho to hangwa cause i remember nga heḽo ḽa vhona ndi ḽone ḽa vhona ḽe ex husband yanga na vha hawe vha swika so ha a na goloi yawe so unga ri nṋe ndi tshi ṱuwa hayani unga ndi u ṱuwa nga goloi yawe then vha rathu vhanga u to nga ri vho ṱuwa na khotsi anga sorry u to nga ri na malume a tsha humbula ngoho fhedzi vhathu vha fhedzisela vho swika ya ro ya hayani ya ḓuvha ḽa mbulungo mm. um ḓuvha ḽa mbulungo ndi nga si kone u amba ndo ḓi soko tovha ḓuvha ḽa mbulungo mbulungo ya itea ha huna zwithu zwinzhi zwine zwa zwi kho itea zwine nda ndo soko to ḓi vhudza uri ndi ḓo soko to dzula and by the way zwe nda ndi tshi kho amba zwo itea na ṋamusi a ri na vidio ya mbulungano yashu hmm. so honoyo we vha mu vhidza uri yo dzhia zwi a dzhia a huna tshithu na tshithu tshine tsho vhonala nga muthu na ṋamusi a ri na vidio ya mbulungano yashu so zwe nda vha ndi khou tou vha humbela nṋe sa khotsi yanga vho balelwa uri itela hmm. yeah.
u bva nga ḓuvha ḽa mbulungo um hu ḓo swika tshifhinga tshe owami a vha a tshi khou tea u maliwa ha hlungwana mm. Izwo zwa ḓa zwa tshimbila hani ngauri ndo no vhuya nda vhona a tshi kho ḓi zwi sumbedzisa zwa uri u to tama mea u vha vha hone nga hetshiḽa tshifhinga nga nṱhani ha uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwo konḓa nga maanḓa kana a zwi ngo tshimbidziwa nga nḓila yone ndi khou tama uri a ri tshimbidze kha lwendo lwonolwo uri ho itea mini zwe a sala a tshi vho pfha uri ngoho zwa vhukuma zwithu zwanga a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi kana hu na khaedu nahone hafha okay so after after ri tshi vhulunga maotshi uh, ro ri u ṱuwa murathu wanga ṅwana wa miyanga a mbo ḓi vha ri mini o gonya miri kha tshivenḓa gonya miri ya o mbo ḓi gonya miri thi a tshi gonya miri houḽa ṅwana o bebiwa nga july ṅwana wa murathu wanga o bebiwa nga july zwino amba uri hu muthu o gonya miri nga nga october so nṋe o muthu ndo humbela uri vha ḓe uh, u dala kha nṋe tshikoloni hangeini nga december so a tshi ḓa nga december um hanefho vele ri roṱhe ai nṋe ra ḓi thoma u zwi vhona uri ha hu muthu to nga rango tsha to ima zwavhuḓi wa but then a vho ṅwala matric and then results dzi tshi bva dza vhori a dzi ngo to bva zwavhuḓi but roṱhe nga nḓila ra vha ḓivha u khou dza nga vha hani ra ri khou vha ofha thi um then u bvona hanefho vha tshi wanulusa zwo ri uh, u na thumbu vha ri hai vha no dzula nayo haningei nṋe ngori hafhanoni ndi khou pfa uri thi khou mu ṱoḓa zwa zwino ngori o ndina thi hai ra ḓi pfesesa ndi ri swika- ri swika ḓivha hanefho vha tshi ri a vha khou mu ṱoḓa hafha ngauri o vha dina vha khou ḓi ni unḓa vheiwe no
a vha kumpha na one randa yo ri hu ṅwana wavho a rafha noni ḓola zwi ḓo tonga na musi ndi tshi bva hayani ndi tshi ṱuwa naye vha vha songo mpha na one randa yo ri u ḓo ḽa fhedzi kana- sa- sa sa vhana vhavho ni zwikoloni vhe vho ni khou dzhena nga mini zwikolo ni khou tshilisa hani samusi ni vha- ni vhana vha vhasidzana so nṋe ndi tshi thoma ndo thoma nga bsc thi ndi tshi thoma nga bsc um mianga ndi vhone vhane vha tshi ita tshiṅwe na tshiṅwe and then u vhuya nda pfuluwa nda dzhena kha bkn ngori bk tshiḽa tshifhinga ya i tshi holela so ndo dzhena ndi sa vhu ṱoḓi vhunese nga nḓila yeneyo but nga nṱhani ḽa tshivhono mutsiko wo ḓala kha miyanga ende ndi khou nyaga uri houḽa mutsiko u tsele fhasi ngomu yanga ndi tshi vha vhudza uri mawe kha vha ri ndi bve tshikoloni vha vha sa ṱoḓi vha tshikwata vha tshi ri vhuyelela maa ndi tshi zwi vhona a vha na tshelede vha ḓo ḓi mpha khamusi five hundred nga ṅwedzi five hundred nga ṅwedzi ya sa koni u tou renga zwithu zwinzhi mara vha tshi ḓi vhudzisa uri ni na tshelede na ndi ḓo ri e ndi na tshelede ngo ndi ḓo thi na tshelede miyanga vha i wana gai wo zwona so Ah, nga hetsho tshifhinga vha tshi sala vha tshi lovha nda ndi at least ndo no dzhena kha bk hune nda ndi khou hola so heiḽa tshelede ine ine at least ya i khou ḓi ri thusa
zwi amba zwori u bva hafho ha vha u si tshena na peni ine khotsi awe vha khou i ha u bvisa kalesa hu sina na peni ine vha khou mbvisela nṋe a thi humbuli na sogisi na ḽithihi no bva kha khotsi yanga na tshithu na tshithihi a huna tshithu na tshithihi tshine nda nga tshi sumba nda ri hetshi noni tsho bva kha khotsi yanga zwa zwino na zwezwi ḽa miyanga vha tshi lovha hu sina tshine nda tshi nga ri khotsi anga vho vho rumela tshelede kana vha nthengela ha hu sina zwi amba zwori vhushaka ha vheiwe ho vha hu si tsha vha havhuḓi kha ri ḓo lavhelesa nyambedzano ye khamusi ha vha nayo musi a tshi vho amba uri hai vhahlongwane vha khou ṱoḓa oḓa zwa zwino mm. so miyanga vha um, vhahlongwane vho fhedza vha tshi vho ya tshi vha zwa u lunga 2018 mianga vho lovha 2013 mm. so nga hetshiḽa tshifhinga vha na zwithu zwinzhi zwo iteaho ngo ṅwana o ḓi bebiwa a ḓivha a khou ḓi aluwa ra ḓivha ri khou ḓi tshila ra pandeliwa yani roṱhe ndi nga ngoho fhio noni ni khou pandeliwa vho ita ni tshi sala tshi ri june roṱhe vhuraru ashu ra pandeliwa yani nga khotsi anga a vho ngo ri- a vho ngo unḓa nṋe khamusi a ri ndi ḓibvise ngori nṋe ndi muhulwane mara vha tshi pandela be na wo murathu wanga nṋe muṱukusae o vha a sathu swikisa na miṅwaha ya 18 then a a ṱuwa vha kona u yo dzula na na na memulu wanga mukomana wa miyanga okay m- m- vha vha tshi ni pandela be vha kho to ri ṱuwani kana vha kho to ri Zwi- zwi zwi khou tou tshimbilisa hani hafho fhethu so murathu wangae o pandeleliwa uri tshilo vha na thumbu okay and then havha na tshifhinga tshe a pfhi mm, a na thumbu kha vhuyo uri a isiwe vhuhadzi nṋe nda vha ndi khou ḓi vhudzisa uri okay a thi khou hana thi uri kha isiwe vhuhadzi mara zwine nda khou nyanga u pfha vho ndi uri izwo isiwa vhuhadzi u ḓo vha a khou isiwa tshikoloni na nga nṱhani uri na musi o sokou dzula vhuhadzi u u kho to yo tambula fhedzi ndi mini vho zwine ri nga ri okay u ḓo thusalea thi nṋe nda ndi khou vhudzisa idzo mbudziso then nṋe nda thoma upfhi nṋe ndi ri ndi na lunyadzo ende kha muṱa wa hashu nṋe ahuna muthu ane a ḓo ni ambela wo kha saidi yanga na vhana vha miyanga thi ḓivhi vho kha vhaṅwe ha hu sina muthu ane nṋe anga ri ambela so vhutanzhe ndi nṋe ende na as much as na nṋe nda kha ḓa muṱuku thi nda tshi ḓi tea uri ndi pfhe vho uri okay izwi a tshi khou pfhi u khou isiwa vhuhadzi u ḓo vha a khou isiwa tshikoloni na hu ḓo itea mini then a pfhi hai mafhungo oṱhe a ḓo ambiwa musi a tshi vhuya nda ri okay ha vha uri hu na ḓuvha ḽine a o tea u- a tshi khou ya venḓa thi a na thungo hetsho tshifhinga ai khamusi a nga vha na vho seven months ye ono ḓivha khulwane then a vha uri ḓuvha ḽe a vha khou tea u ṋamela nga tsha matshelo houḽa muthu uri a khou tshimbila moḓoni awa BP yawe ya i nṱha so ra ya kiḽiniki vha ḓi ri BP yawe i nṱha ra tea u dzula vha tshi ri BP yangu i khou tea u tsela fhasi mini na mini nda founela khotsi yawe uri vhone ho muthu khou ḓo dzhena bisini matshelo mara o wa ṋamusi hupfi BP yawe i nṱha na mini na mini u tshikhuwani u tshikhuwani nga tshifhinga hu na nṋe khotsi anga vha ri hai a songo vhuya nṋe ndi ri no a thi khou hana vha ri nṋe ndi khou hana na ṅwana miyanga ndi tshi khou hana naye ndi khou tou vha vhudza uri vha zwi ḓivha uri o wa u khou dzhena bisini matshelo nga ene muṋe ngori nṋe nda ndi sa khou tea u tsa venḓa thi u ḽa a khou tea u yela mafhungo awe Ah, ndi hafho he vha ri na musi arali ni na mu dzhenisa bisini a vhuya matshelo a yeṱhe a tshi swika pha ni ḓo mupha tshelede yo ṋamela a vhuya haningei and then hu ḓo vha vhushaka ho fa kha riṋe so nda ri okay nga nṱhani ha uri thi na tshelede yo ṋamela naye matshelo kha ni thome ndi dzule fhasi ndi pulane uri tshelede yo ṋamela ndi ḓo tou itisana a thi tsha humbula uri ndi founela nnyi maunga ndi founela muthihi kha makhotsi munene nda amba navho then nda vha vhudza uri ndi ḓo vhuya nge ḽi ḓuvha naye uri at least ri bisini roṱhe ri khou tshimbila mm. a itea tshiṅwe tshithu hu na muthu ane a vha mm. hone so ha nṋe ndi tshi swika hayani um vha sambe na nṋe a thi tsha humbula wa ḓuvha ḽa vhuvhili kana ḽa vhuraru na ri hayani ra vhidziwa pfuna muṱangano a dzulwa fhasi vhari vhone vha khou mangala hone ri vhuyo ita mini ngori vhone vho ri a vha ri ṱoḓi fhano and then ubva hone hanefho vha vha vha tshi khou ri vhone hai a vha tsha ṱoḓa muthu muḓini wavho
ndi soko to vhona ungari kha mafhungo o to raliho kanzhisa hu avha hu na vhushaka havhuḓi vhukati ha vhana na mme muhulu vhane vha vha hone afho hayani mm. zwino izwi zwoṱhe zwi tshi khou itea mme muhulu afho fhethu vha gai so mme muhulu wanga thi vhane nga tshikhuwa ri nga ri step mother thi mhm. hafho ndi nga vha ambela thi tshiṅwe tshifhinga khamusi muthu anga sedza a sokoto vhona uri havha muthu khamusi vha nga vha vha tshi itisa zwiṅwevho kana mini havhala muthu a vha itisi zwiṅwevho havhala muthu a vha itisi zwiṅwevho ende a huna na hune nṋe nda nga ri ndi vha vhea phoso um mme muhulu wanga hone vha vha tshi nga kona vhone muṋe u swikelela vho swikelela vha ḓi swika vha swika hanefho hune vha nga kona hone arali u sa ḓivhi khotsi anga u ḓo amba zwithu zwa so mara u tshi ḓivha khotsi anga u nga si ambe uri mme muhulu kana mini ngori ndi a zwi ḓivha uri vele u bva tshe nda thoma u amba hu na vhathu vha shango vhane vha vha vha khou amba khamusi vha khou sedza vha tshi ri me mulu wa vhewa havhala muthu ni songo vhuya na no vha vhea phoso na ḓuvha na ḽithihi hune vhone muṋe vha vha tshi nga kona u swikelelisa hone vho mm. swikelela but situation tshiṅwe tshifhinga i ya ni konḓisela na ini muṋe nga nṱhani ha nḓila ine muthu ene muṋe a vha ngayo mm. ti so a me mulu wanga vho vho shem a huna vho vho hune nda nga ri ndi khou vha sola kana ndi khou vha vhea phoso khezwi ḽa vhewe ni khou swika a vha khou amba tshithu mm. khotsi awe a vha khou amba tshithu mm. so bvona hanefho vele after muṱangano uḽani ndi hone hanefho nga matshelo nda fhedza ndo ṱuwisiwa ende ndi a humbula uri musi ndi tshi fonela yani muthihi wa makhotsi mune ndi tshi humbula ndini vho ḓi amba vha ri ha ini ṱa ṋamba ni vhuye na ṅwana a huna muthu na muthihi wa ri okay ni khou vhuya na ṅwana tshelede kei nṋe ndi nṋe ndo tea u vhona uri tshelede yo huma yo yo yo tsa venḓa na musi ndi tshi swika venḓa a huna muthu ori wa tshelede yo humela tshikwani khe ndo tea u vhona tshelede futhi yo dovha nda humela tshikwani nayo ṅwana mm. then u bva hone hanefho murathu wanga muṱukuṱuku ndi ene ane o vho sala yani riṋe ri ngeno musi ṅwana o no ḓi bebiwa a humbela kha khotsi awe uri baba ndi khombelo ndi ye tshikwani ndi yo vhona ṅwana vharara ni tshi khou ṱuwa ni vhe no ṱuwalwa tshoṱhe muḓini wanu so zwavhuḓi vhuḓi vha vha khou ṱoḓa uri uḽa ṅwana a fhandekane na riṋe ende ndi riṋe vhana vha miyawe u khou zwi vhona so a- nṋe nda mu vhudza uri kha ṋamele a ḓe ngeno ri ḓo vhona after a ṋamela a ḓa then u vhona hanefho vele vha ri a vha tsha mu ṱoḓa muḓini wavho a tea uri a tshi bva ngenoni u vhona ṅwana fhedzi o tea uri a humela mimulu wanga memuhulu step mother kana no memuhulu mm, mukomana wa miyanga vhukuma kuma ṅwana wa mia mia mhm, ya mhm.
Eh, eh, vhahlongwaneni vha tshi ḓa vhahlongwaneni nga hetsho tshifhinga vha vha sathu ḓa zwa zwino mm.
musiau 2014 nga hetsho tshifhinga 2015 2015 2016 2017 2018 nga nga june mhm. ndi hone vhahlongwane vha tshi nyago u tsa venḓa so nga hetsho tshifhinga ra ri sathu amba na khotsi anga no ṱoḓa u swika five years uri vhana vha ḽa mini vhana vha ambara mini vha vha sa ḓivhi tshithu na tshithihi nga vhaḽa vhana vhoṱhe havha vhana vhoṱhe vha khou unḓiwa nga o wani havha vhana vhoṱhe vha khou unḓiwa nga mme muhulu wanga hanefho hune nṋe na nṋe nda nga kona u ḓi thusedza hone ḓo ḓi thusedza but ndi nga to lushaka lwa ha mme muhulu wanga lushaka lwa khotsi anga huna na muthu ane o vhuyalala u bvisa rannda ine nda i ḓivha anyway arali vha khou bvisa ndi nṋe vho nṋe nda sa i ḓivhi
ya and then zwi amba zwori zwino vha tshi vho ṱoḓa u ḓa u ḓo mala zwi amba zwori wa mufunela amba na khotsi awe mm. ende ho no fhela miṅwaha miṱanu mm. a vha ḓivhi zwo ri vhewe ni gai a vha thu foula a vha thu a vha thu amba tshithu na tshithihi kha miṅwaha miṱanu a vha ḓivhi uri vhewe ni kola mini a vha ḓivhi uri vhewe ni mm. dzula gai a vha thu ni vhona no ni vhona mara fhedzi o wami u khou ṱoḓa u maliwa nga hetshi tshifhinga nyambedzano ya tshimbila nga nḓila ḓe so nga hetshiḽa tshifhinga ha u na vhomalume nga ngei then ra ḓi vha ṱalutshedza uri ai ndi zwone vha ḓo ḓa vha khou ṱoḓa u yo mala mara nṋe a ri thu amba na khotsi anga nga hetsho tshifhinga na mini na mini then u bva hone hanefho ndi hone havhaḽa vhahulwane vha ngei vha isa mulaedza hayani uri hu khou ṱoḓa u maliwa thi a u bva hone hanefho hai nṋe nda ḓi vhudziwa vha vha hone vhaṅwe ndi nga si tou vha ambesa hanevho vhomakhadzi vhane ha ḓi pfhi hai kha ndi ḓe ndi dzule fhasi na nṋe ha pfhi nṋe ndi tea u humbela pfarelo yo ri nṋe ndo khakhela mukalaha mini mini a nṋe nda ḓiri okay ha dzula muṱangano fhasi a ngoho nda humbela pfarelo apfhi pfarelo yanga i enough kha ndi to gwadama nga magona ndi loshe ndi ri ndi khou humbela pfarelo nda ḓi gwadama nda losha nda humbela pfarelo even though miṅwaha ye ndi nṋe we nda ndi khou sapota vhana vhavho ndi tshi tea uri zwanga zwi ime uri vhana vhavho vha ḽe zwanga zwi ite mini vhana vhavho vha ambare mini mini ra kho ḓi vhona hanefho hune na nṋe nda tshi kona hune nda tshi ḓi kona thi mara nga nṱhani uri vhushaka na khotsi anga nda ndi khou vhu funa ndo tenda u lala fhasi nda humbela pfarelo ya zwine ndi zwi ḓivhi afha muṱanganoni hu tshi khou pfhi wami kha humbelele pfarelo hu khou pfhi a humbelele pfarelo mini zwa ambiwa afha muṱanganoni a zwo ngo ambiwa zwi ḓo ambiwa ngayo nga nṱhani uri muṅwe na muṅwe dzula wa hanefho sedza khotsi anga sa ndi ndi ndi ndi leader leader ya family murangaphanḓa murangaphanḓa wa muṱa so ini ndi ni ṅwana ni tea u humbela pfarelo mara uri ni khou humbela pfarelo yori mini ḽe ḽa ambiwa ndi ḽo ndo dzula na muthu a sathu mala okay nda ḽi pfhesesa mhm. but ḽa ḽa vhana vha vhona mini a ḽo ngo ambiwa mm. mm.
hoyu muthu we owami a vha a tshi khou dzula naye a sathu mu mala mm. naye o vha a khou ḓi thusa kha vhutshilo ha owami nga maanḓesesa not even just uri u thusa ṅwedzi muṅwe na muṅwe ḽa mutukana a tshimika sho uri at least tshelede i hone no khou ya hayani kha vhana u ya nga nṋe ndi tshi khou thetshelesa ri hafha hune ra vha hone ndi khou sokou tou pfha u nga ri hai o wa mi humbela pfarelo a namba a vha khumba ya vhutshilo ha ya phanḓa zwino u na vhushaka ha vhuḓisa na khotsi awe mm. hai a zwi ngo tou ralo so um ho fhedziwa hanefho bva hone hanefho um ha pfhi a ri hayani eh, ra ḓi hayani havhaḽa vha tshi ḓa ra fainiwa tshelede nnzhi yo ro dzula na nṋe a sathu mala a i a i badela ende ndi a humbula nga heḽia ḓuvha even though ndi tshi ḓi pfha uri kha mafhungo a dzi lobola dzanga uri dzi tshimbilisa hani a thi ṱoḓi u to dzhenesesa na kha mitengo uri ndi ṱhonifhe khotsi anga ndi ḓi ṱhonifha na muṋe wa vho mala mara ndi a humbula uri hu ambiwa tshelede ya pfhi arali a sa i bvisa yoṱhe zwino a hu ambiwa tshithu. ngauri lobola yanga ndi vhugai so nangwe o vha a si nayo o tea u i bvisa heyo tshelede uri u kone u amba uri ndi vhugai ngori u bva free state u tsa venḓa ndi tshelede nnzhi a ḓo tea u dovha a vhuyelela futhi zwino uri a yo badela heyo tshelede a pfhe uri izwi a tshi vhuya u mala u khou tou badela vhugai so u bva hone henefho okay hezwi zwithu zwo vha nga june nga december a swika a bvisa tshelede yoṱhe phu yo fhelelaho a ṅwe sia na rannda tshelede yo ṱhiphu ya vha yo fhelela ndi 2018 nga june ya nga june kana july tshe tshifhinga tshi ra ya hone nga 2018 hu tshi khou yo pfiwa ndi hafho he vhana vha miyanga vha kona u pfhi kha vha vhuya hayani ngauri zwino u khou thoma u vha na mulayo thi tshelede ya lobola i khou ḓa then u bva hone hanefho havhaḽa vhana vha swika vha ḓi dzula hayani so na nṋe vho nda ḓi pfha ndi khou takala uri okay vha na miṅwaha minzhi minzhi vha sa sapoti vhana vha na miṅwaha minzhi minzhi vha sa rengeli vhana zwiambaro ende a vhathu ndi vhana vha vhasidzana ende vha khou aluwa wo zwi vhona like vha ḓi ṱoḓa vho vho ri vha ḓi ambara zwiambaro so ndi a humbula thi tsha tou humbula uri ha u nga juni kana ha u nga december he ha tou bvisiwa 1000 1000 apfhi ndi ya zwiambaro ya vha yo fhelela hanefho u swikela na ṋamusi nga 2018 so nṋe nga 20 18 december tshelede ya ḓokola i tshi fhela vho dzula na vhana vhavho nda ḓivhudza ndi khou nyanga u thoma nda ḓi bvisa na nṋe vha ndi vhonani na zwa muṱa wanga o bvisa ḽobola o vha fha zwi amba uri ndi mufumakadzi o maliwaho na nṋe a ndi sedze vho zwa muṱani wa hashu mara ndi khou ḓimangala ha vhana vho dzula fhasi a vha khou isiwa zwikoloni tshikolo tshine tsha khou pfhi tshi khou iwa khatsho ndi tshikolo tshine pfhi tshi iwa luthihi nga ṅwedzi tshone tshikolo tshine lwa luthihi nga ṅwedzi something tshine tshavha tsha diploma tshine arali ndo isa ṅwana kha college a nga tshi fhedza kha musi nga one year eight months tshi khou dzhia five years nga ngeno nga nḓila ḓe zwithu zwone nda pfha uri a zwi khou thala but nga nḓila ndi khou nyanga mulalo a thi khou vhudzisa thi hmm. i ri 2018 2019 nṋe havha vhane zwi vho ḓo ndalela nda vhudzisa havha vhathu uri vhewo zwine na khou ṱoḓa ita ndi mini ndi a humbula hoyunoni murathu wanga ari ene wa funa zwo runga nṋe nda ri okay so zwi amba uri na na ya tshikoloni tsha u runga ni nga vha tsha vhona a ri na nda ndi khou humbula inwi ni yo vhudza khotsi aṋu uri baba nṋe ndi khou humbula ya tshikoloni tsha u runga hoyunoni muṅwe thi tsha humbula uri ori mini mara ene muṋe a tshi ḓi funa zwa ya tshikoloni murathu wanga mara hezwi a tshi apuḽaya u ḓo vhudziwa u ḓo vha na rizini tshifhinga tshoṱhe uri ha a nga yi kha tshiḽa tshikolo a nga ḓo ita mini na mini rizini i khou bva gai kha khotsi awe Mm. so ndi a humbula nga 2019 uh, houḽa murathu wangane wa ntevhela o ya kha khotsi anga swika vha vhudza uri ene u khou nyagwa tshikoloni tsho runga ha bvi khou wana tshikolo hetshiḽa tshikolo tsha vha tshi tshi khou ita seven thousand haningei venḓa thi khotsi anga vha mpfounela vha ri bvi tshikoloni ndi seven thousand ndi khou humbela three thousand five hundred yo ri ṅwana ye tshikoloni zwi ambiwa nṋe ndi tea u ya hafu hafu navho nga na nṋe ṅwana ndi wanga mara nga nṱhani ha uri nda khou ṱoḓa mulalo ende ndi khou nyanga u na ṅwana muyanga a bvelele nda i bvisa zwi amba zwori ri tshi kha ḓi vha hanefho u bva Nga 2018 musi hu tshi ḓiswa tshelede ya mamalo na u swika zwino ṅwana a tshi khou tea u ya tshikoloni vhe vhunna vhushaka vhuḓi amba o wanela khotsi awe mbo ḓi amba uri a hu na khakhathi a hu na tshithu na tshithihi hu na mulalo ee hu na mulalo a hu na khakhathi um but vha tshi ri 3500 half ya tshikolo hai nda ri okay nda bvisa 3500 yo raya tshikoloni ro thoma u ḓi nga ri khou vha na dzinndwanyana vho mpfona vha tshi ri pfhi muḓagasi ndi 900 ndi khou tou bvisa 450 hai nda pfha uri ndi muḓagasi wa gai ndi wa hayani kana ngei tshikoloni okay ngori u vho dzula tshikoloni hai u vha a khou a hayani but i think uri khamusi 7000 ndi ya school fees then u tou nga ri kana ha u na 900 ine ndi ya oh, musi vhathu vha tshi shumisa mitshini kana mini zwi ḓivhe hanefho hai mara vho vhone afho nda pfha uri hai na beni a si ṅwana ngavho ndi murathu so mm. khosi anga vha na tshelede nnzhi nnzhi no fhira yanga wa vha tshi ḓo ṱoḓa uri nṋe ndi dovhe ndi bvise hafu ndo bvisa hafu ya school fees ndi vho ṱoḓa u bvisiswa hafu ya muḓagasi ndi afho vho he nṋe na nṋe vho vho nda pfha uri hai then ndi 2019 yavho uh, 2020 um ndi hafho he nda thoma u vha na dzinndwa nṋe na muthu we ra vha ro malana divorce yashu ndi nga ri yo thoma hanefho nnḓu ya sathu finalize na mini nṋe nga 2020 nga 2020 ṅwaha wo fhedza um none before nda ndi na zwithu zwi no pfi dzi fibroids thi ḓivhi uri zwipfi mini nga tshivenḓa um nda ya nda itiwa operation nga nga, nga december nga dzi 9 thi dza 2020 so havhala vhathu vhe vha ḓo ya u mala nṋe venḓa ndi malume vha mukegulu na malume vha mukalaha ha vha na makhadzi ha vha na na na na ene munna wanga vha na nṋe Ra- a- a- a- obviously vho no bva free state vha vha vhana so ndi a humbula nga 2020 malume vha mukalaha vho lovha nda founela yene uri yo malume vha mukalaha vho lovha tsho thoma half shawe lobola i tshi dzhiiwa nga 2018 a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽe khotsi anga vha vhuya vha ri khamusi a ri ṱuwe ri yo vhona une ṅwana u maliwa hone mara muḓi woṱhe hangeini hayani hu na vhasidzana vho no swika ra vha na ngehla tshifhinga tshine ro no bviselwa lobola ha vhaṅwe vhararu vhoṱhe mahadzi avho a ḓivhiwa nṋe ḽanga ḽino lune a ḽi ḓivhiwa ndi vha mme muhulu avho um vhavhili ndi vha mme muhulu muthihi ndi wa khotsi munene okay mm.
then fhedzi o vhuya a zwi amba o vhuya a vha na nyambedzano navho u sumbedza uri ai vhone vho vha sa ḓivhi vho hune nṋe nda maliwa hone nṋe ndi pfha uri arali vha mubebi wanga thi tea u dzula fhasi nda thoma u amba navho uri ndi khou humbela vha ḓivha hune nda maliwa hone mm. like arali vha mubebi wanga why vha hone vha sa pfhi uri ṅwana ngo maliwa fhethu ndi zwone lwo thoma vho kwatelo ndo dzula naye a songo mala mara o bvisa tshelede ya pfarelo mm. arali ubva tshelede o pfarelo zwi amba uri pfarelo yo ṱanganedziwa kani mhm. so tshine tsha ita uri u bvone hanefho ha sa vhe na muthu na muthu ane a dzula fhasi a humbula uri okay ṅwana o maliwa a ri yo vhona vho hune o maliwa hone ndi tshimbili so nṋe ndo ḓi tou pfha uri khamusi ni ngo nṋe thina mme khamusi mi yanga vho vha vha ḓo dzula fhasi vha kona u amba uri vhewe a ri yo vhona vho ṅwana maliwe cause ahuna muthu na muthihi kha muḓi woṱhe ane ene a nga ri khamusi o ḽi amba a nga ḓa amba thi thi ḓivhi ngori nṋe thi ṅwana nda pfha na u funa muthu ane o ri kha ri ṱuwe vho vho ri yo vhona hone thimbulo maliwaho so twendi nineteen ya fhela 2020 a ḓi ḓa na dzi corona tshifhinga tsha musi zwithu zwi vho thoma u sa tsha tshimbila zwavhuḓi nga ngeini ndo ḓi founela nda vha vhudza uri hai nga hafhanoni zwithu zwi vho thoma u konḓa na mini zwoṱhe ndi tshi fhedza u ita Hu- hu tshi operation khou afha hu tshi khou konḓa ho vha hu khou konḓa mini ah ono ḓi tou thoma vho zwa vhasidzana nda pfa uri zwi khou mbalela Mm, ende tshiṅwe tshifhinga wo maliwa wa ya fhethu hune a u ḓivhi muthu u a sokou pfa unga wo laṱea tshiṅwe tshiṅwe tshithu futhi tshine nda tshi sedza ndi tsho uri nda tshi vhona ungari khamusi nene o sokou pfa uri a nga tamba nga nṋe ngori ndi tonga thina vha hashu a huna muthu na muthihi washu ane o no vhuya ati ene muṋe a tshi ḓi zwi vhudzisa uri ini mara vhathu vha haṋu a huna na muthu na muthihi vho ane o no vhuya a pfhi u khou ḓa hafhanoni ngori thi vhathu vha ḓo ḓi ri vha khou ḓi malana hanefho ha ha ḓi pfhi ah, eh, eh, vhaṅwe vha khou ḓa vhaṅwe vha tshi ḓa vha ḓo ḓi ḓa na vhathu vha ha havho u zwi vhona so nṋe nda ndi tshi pfha uri ai kha nṋe a thina mushumo nazwo nga nṱhani uri nda tshi sokou pfha uri ndo neta ngori a thi nga ḓo ṱwa ndi tshi khou amba tshithu a- ndi nga si ḓe nda humbela uri vhabebi wanga kha vha mpfune vha nkhumbulelevho vhori a ri yo vhona i ṅwana mali wawe ro dzula hafha na musi musi a tshi elelwa zwithu zwa murahu a nga ḓi amba zwori khamusi na zwenezwo sa vha hone ha khotsi yawe vhutshiloni hawe zwo shela mulenzhe kha uri muṱa wawe kana mbingano yawe i sa tshimbile zwavhuḓi
ndi nga si kone u to amba u to amba ngo mara ndi a sokou pfha uri arali wo dzula na muthu ano soko pfha uri hana vha hawe hana hana vhathu u nga si mu fare u fana na muthu ane u ḓi wana vha hawe vha tshi ḓa wa ḓi zwi vhona uri hawe muthu wa funiwa na musi arali nga ri khou paka bege dzawe vha ḓo to ḓa vha to muhwala nga vhone muṋe vha ṱuwa naye mara zwino arali muthu ane u soko vha wane u tou nga tshisi wana musi nga u laṱea a una ya so kha nṋe a huna muthu na muthu ane o vhuya a ḓa eh, vhulwadze hanga zwi ambaisana na musi hezwo Mm. musi hu tshi vha na vhulwadze ha dzi fibroids hafha mbinganoni Mm. zwo vha na u vha na khaedu nyana hafha kha uri vhushaka havhe vhu si tsha vha havhuḓi kana eh, mufarisi wawe o vha a tshi khou ḓi mu sapota a tshi ḓivha naye tshifhinga tshoṱhe Mm, so mathomoni thomo ri tshi sa tshi fan- wanuluso nṋe na dzi fibroin ngori a khou zama u vha na ṅwana thi dzi sa khou tshimbila mara madokotela vho ḓi amba vha ri na wa munna nguri a na ṅwana na ene u tea u testiwa ini na ini ri- ni na dzi fibroids dzi ḓo ḓi bvisiwa Um, mara ene u fhedza a songo tsha testiwa and then nṋe nda ya nda ita operation mara ndo sala ndi tshi ita operation vhushaka hono hu si tsha tou vha hone nga nḓila heyo Mm. mara operation ya dzi fibroids kha vhathu vhane a vha zwi ḓivhi ndi ine ni tou vuliwa i vha vho fhira yo beba sa zwe nda pfha zwone ngori vha ni vula vha ḓa vha ni khathekanya nga ngomu and then vha bvisa hezwo zwithu zwine zwa vha uri ndi zwi khou tea u bva then vha dovha vha ni runga nga nnḓa u zwi wana so ndi operation khulwane nga maanḓa a ni koni u ita tshithu for for weeks yeah kha ri ḓo lavhelesa khaedu yo ṱoḓa u vha na ṅwana musi muthu wa mbinganoni ṅwana a sa khou vha hone ende hafho noni habe ho no vha na iṅwe khaedu yo uri au a thina thikhedzo yo no khou bva hayani zwi amba uri ha u tou vha vhona muthu ane u nga tou mu founela kana a nga mu founela nga hetsho tshifhinga u tou amba naye uri hei ndi khou ṱangana na khaedu yo tou raliho thi ḓivhi uri ndi itise hani thi kha ri ḓo lavhelesa iyo khaedu ngori hu na vhafumakadzi vhanzhi vhane vha vhori vha mbinganoni nga tshino tshifhinga vha khou lingedza u vha na vhana he vha ḽa ṱoḓa iṅwe awara a zwi zwo leluwaho na luthihi nga nṱhani uri nṋe na musi ndi tshi ṱoḓa u vha na ṅwana nda sa nda ndi sa tu to vha ready uri ndi vhe na ṅwana mara nda kho ṱoḓa zwi itela hoyu ngori hoyu vha kho ṱoḓa u vha na ṅwana ngo zwani mm. so sa mufumakadzi nda ndi tshi kho thoma u feel ungari kha musi nṋe ndi kho feel nga nṱhani nga mm. maanḓesa kha kha kha kha vhathu vhatsu Arali ṅwana a vha khou bala mbinganoni vhathu muṅwe na muṅwe sedza mufumakadzi vha hangwa uri na vhanna vha vha na thaidzo uzwana mm. so na nṋe zwa sino zwi dzhia nda zwi vhea kha nṋe uri thaidzo ndi nṋe nga nṱhani uri mm. why ri sa khou vha na ṅwana na mini zwoṱhe so ya ndi a vhona uri na zwone zwo ḓivha sa tshiṅwe tsha tshithu tshine tsho kona u dzhenelela kha khamusi kha uri mm, mbingano ya a ri lavhelese mafhungo a ṱhalano zwino u khou ḓa tshifhinga tsha ṱhalano zwa- zwa zwa tshimbilisa hani nga ngomu khae sa muthu ngori ho no vha na mitsiko minzhi hafha kha vhutshilo ha one zwone zwa ḓa a zwi ṱanganedza nga nḓila ḓe ya a zwo zwo nkonḓela nga maanḓa ndi nga ri u bva kha iḽa mbingano yo- yo- tsho- yo vha yone toughest decision ine ndo tea u i ita kha u vha like vhutshiloni hanga hoṱhe actually ndi yone decision ine yo konḓesa kha tshiṅwe na tshiṅwe um pain heiḽani ye nda i pfha nga hetshiḽa tshifhinga ndi nga to i vhambedza fhedzi na pain ya u lovheliwa nga mme like ya i nṱha to that level ndi a humbula hu na tshifhinga tshe ngori a hu na dzi corona thi na sathu tendeliwa u bva ende ya be nṋe ndi free state tobva free state ra dzhena gauteng ra bva gauteng ra kona u dzhena limpopo tshifhinga tsha musi ra u sa khou tendiwa dzi cross pfhi mini uh, provincial tra uh, uh, traveling thi so ndi a humbula tshifhinga tsha musi zwithu zwo no nga zwo ri inya na nga hetshiḽa tshifhinga u tou nga ri ya i khou tenda uri vho juni kana july uh, nda mbo ḓi fono ya khosanga nda ri ei baba ndi khou humbula nthome ndi vhuya hayani nda khou tou pfha ndi khou nyanga u thoma nda fholisa muhumbulo wanga ai khotsi anga vha mbudza uri uri ni vhuye fhano hayani ndi tea u vha ndo vhudzwa nga munna wanu ndi a humbula iḽo ḓuvha ho dzula ene ex yanga na khotsi yanga vha khou amba nga founu a yena no khou vha vhudza uri ha ndi khou mu tendelwa vhe heḽa ḓuvha miss phinda filo u nga ri ndi tou vha tshithu tshi si na ndi ri tshi si na malofha tshithu tshine tshi sokou tou bvisiwa hafha tsha vheiwa hafha a tshi ḓi iteli decision um u bva hone hafho nga nṱhani uri wela ndi muda wanga nga tshila tshifhinga u vha o amba ndi hone hanefho ya pfhi ha ni nga vhuya yani nda pfa uri a u tshina na point shame fhedza ndi uri ha ndo tshintsha muhumbulo ndi tsha vhuya um ndi hafho nda thoma u ḓivhudza uri ndi ḓo dia decision iṅwe na iṅwe nga nṋe muṋe ndi ndoṱhe tshithu tshine ndi nga tshi amba kha mufumakadzi muṅwe na muṅwe a renge nnḓa ndi tsho uri ni songo vhuya na lala no khakha na hangwa uri ni vhe na tshelede yaṋu arali u si tshelede yanga nṋe muṋe thi ḓivhi uri nda ḓo vha ndi gai ngori nga tshila tshifhinga vele nda khou shuma nda thoma u ḓivhudza uri ndi ḓo tou shuma tshoṱhe tshoṱhe ndi tshi vhea tshelede then u vhona henefho nda zwi ḓivha uri arali hu uri nṋe ndi vhuya ya ndi tea u thoma nda humbeliwa kha huyo zwi amba uri na musi arali nda paka bege dzanga nda ndi khou ya ya ndi thi nga tendeliwi kani mm. zwi ḓo konḓa kana ndi ḓo swika ni ngei nda pfhi na mini so nda ḓivhudza uri ndi tshi bva ndi tea uri ndi vhe ndo ḓiwanela fhethu hanga ndi hanefho ye nda nda bva first state ndo vhudza houḽani uri a ndi khou tea u dalela muzwalo wanga matsina nṋe ndo ḓo sedza fhethu nga ngena fhedza ndi khou ḓiwana iri ya na wano miḓi rende u shapo then nda wana apartment yanga miḓirende nda ḓimuvela ndo vhudza vhathu vha yani uri ha ndo pfuluwa ndo bva vhadzi a thi ngo tsha ṱoḓa decision na muthu nga nṱhani uri mm. tshiṅwe tshithu tsho mbaisao futhi tsho vha tsho uri malume ane vhaḽa vhe vha ya venḓa u mala na mufumakadzi wavho malume vho thoma vho lovha nda founela ye nda amba uri vho lovha a sa ḓe muthu vhulungoni nda founela ngori malume wa vha mutegulu na vha mukalaha vho lovha sa muṅwe lovha ino vhege ha pfuka vhege ya mbulungo muṅwe a lovha nga vhege no tevhela nda ḓi founa uri na hanevha vho lovha a sa ḓe muthu hmm. so nda sokoto pfa uri rizini yori ndi ḓo ṱwa ndi khou founela vhathu na uri mina musi ndo vha ndi khou ḓi ambo ndi khou tambudziwa ana muthu na muthihi wa vhuya ri hei i ri ni ri ṱuwe vhovo ri yo pfa uri u khou itea mini hmm. so ndi hanefho nda pfa uri hai decision ndi tea u ḓiitela nga nṋe muṋe then u bvona hanefho ndi ene nda pfulwa nda ḓibadelela fhethu midrand nda pfulutshela midrand nga 2021 Ba- a- a ri nga 2020 ḓuvha ḽo fhedza fhedza ḽa 2020 i tshi ri 2021 nda ndi midrand ndo bva vhadza hei yani kha ri ḓo lavhelesa uri edzi khaedu dzoṱhe dze owami na ṱangana nadzo dzo ni fhaṱa uri ni vhe owami o yane ra khou mu vhona ṋamusi nga nḓila ḓe hu na hezwiḽa zwine zwa pfhi zwine a zwi ni kwashekanyi zwi to ni ita uri ni vhe muthu ane a vha strong thi muthu o khwaṱhelaho hetsho statement ndi nyala badi ngori vhathu vha nsedza nṋe vha ri ha ini ngo ni strong no khwaṱhela thi ngo khwaṱhela hezwiḽa zwithu zwo iteaho zwo nkwashekanya nda ri zwo mphedza uri vhathu ni vhone ho mufumakadzi ane a vha hone zwino ndo tea u lwa maybe ten times as hard uri ndi kone u swikelela hafha hune ndi uri ndo vala beria nga nṋe muṋe kha dzi emotions nga nḓila ine a si tshi- zwithu zwinzhi zwine nṋe zwi a ḓa kha nṋe vhutshiloni yanga nda pfa uri zwino zwi kumbaisa wo zwi vhona na musi arali tshithu tsha pfha tshi kumbaisa ndi sokou pfa uri ah, hu no pfuka ka zwithu zwinzhi na musi a muthu wa munna o rali ndi sokou pfa uri a huna tshine na nga ita tshine a nga mbaisa u fhira zwe khotsi anga vha nnyita so a thi na mushumo na ini o kona u zwi vhona nga nṱhani uri u fana na zwezwo musi ndi tshi ḓa ngenoyi nga 20 eh, tshiṱori ndi tshilapfu vele a ri tuvha na tshifhinga tshilapfu mm-hmm, mara mm-hmm. ro fhedza avha vha sa khou ṱoḓoisa ṅwana tshikoloni hono wa lupedzi na zwino ndi tshi khou amba na musi ri khothe ro thoma khothe 2022 khothe ya maintenance uri vha to isa ṅwana tshikoloni fhedzi nṋe ndo tea u rengisa goloi misp uri ṅwana miyanga aye tshikoloni khotsi anga vha na goloi ṱhanu nṋe nda ni na mbili ibile ndi nga ri na na nthihi nga nṱhani uri nthihi ndi yone ine nda ndo i renga cash iṅwe ndi tshikolodo ine ndi kha ḓi badela na ṋamusi zwi amba thina goloi ri fhasi madzina anga nṋe ine anga topfi ndi ndi goloi dza bannga mara khotsi anga vha na dzigoloi dzino ndi tshi rengisa yanga nthihi uri ndi se ṅwana wa khotsi anga tshikoloni tshine tshifhinga ndi sa khakhi vha na goloi ṱhanu vha na dzindaka vha na tshelede hu na vhathu vhanzhi vha vhatsinda vhane vha vha thusa vho no ḓa nṋe na kha dzi inbox dzanga vha ri ni khotsi aṋe ni vha ri thusa nṋe ra sa ḓivhi uri vhewe a vha khou ni thusa ndi ri no a vha khou a vha khou nṋe ṅwana wa miyanga khou zwi tou fana na zwiambaro ndi nga ri the last maybe almost ten years vho no tou bvisa one thousand one thousand ya ṅwana muthihi muthihi uri ha vhana vha ambare every single thing tshine havhaḽa vhana vha ambara nṋe ndi vha ndo tea u renga nṋe ndi tea u thoma nga vhutshilo lini ndi tea u thoma nga vhutshilo lini ndo rengisa goloi uri ho ndi muise college zwa zwi khou ḓura nga nṱha hanefho hu tshi pfi court appearance a vha ḓi ndi iṅwe expense ine ndi tea u dovha nda reila nda tsa venḓa uri ro vha seva maṅwe mabammbiri o pfi vha vhuye vhege i ḓaho
okay a ri lavhelese musi vhingo ni tshi vhuya na dzhia tsheo yo uri zwa zwino ndi tshifhinga tsho uri vha ise khothe ndi nga murahu musi ho itea mini ngori ndi soko to pfha ungari vho no ita zwinzhisa nga maanḓesa mara ḓuvha ḽe na dzhia tsheo yo uri you know ni a ḓivha ndi mini hafha ndi khou guma hanefha so nga 2021 ndo ya hayani thi ndi tshi hayani um ha vha hu khou ambiwa mafhungo ane a tshikolo so uh, nga december i think nga vha nga dzi 26 arali ndi sa khakhi nga madekwana ra vha ri khou amba um khosi anga nṋe nda vha ndi khou vha humbela uri ndi khou humbela uri zwi ḓa kha vhana vhavho nṋe ndi songo tsha dzhenisiwa ndi khou tou humbela uri zwi ḓa kha vhana kha vha dzhie dzitsheo vha vhaise vhana vhavho zwikoloni nṋe na zwithu zwinzhi zwine nda khou tea u ita musi ni muthu ane a- a- a- nga hetshiḽa tshifhinga nda kha ḓi gowa through divorce ine ya khou konḓa u muthu a sa khou ṱoḓa u saina a sa khou wanala u tshi ya dzi sherif dzi khou bouncer dzi 2500 each time dzi khou ḓa kha nṋe um so i knew uri lo ya bill yanga ya divorce i ḓo vha nṱha ngori u khou konḓisa on top of that ndi khou luza zwithu nda ndi na iṅwe goloi yo luzea kha divorce nda na tshitensi tshine ro ro renga zwo luzea zwoṱhe kha divorce ngori uri a sainiwe muthu o vha a na dzi dimandi nnzhi ndi khou ṱoḓa itshi ndi khou ṱoḓa itshi ndi khou ṱoḓa itshi nga nṱhani hone nda khou ṱoḓa iḽa divorce ndi sa khou ṱoḓa i dzhie tshifhinga tshilapfu nda vha ndi khou mufha zwithu zwoṱhe khou zwi vhona so on top of that a thi ḓivhi uri ndi khou yo ḽuza vhugai kha ye divorce a thi ḓivhi uri lawyer bills dzi ḓo vha vhugai mm. so ndo zwi ḓivha uri na zwithu zwinzhi a thi shumi nṋe ndi to ḓi shuma ende arali muthu ano ḓi shuma a tshi zwi ḓivha wa zwi ḓivha tshelede yone a i a i lingani uno ṅwedzi ni ita tshelede ṅwedzi u ḓaho khamusi na sa ite tshelede yavhuḓi u khou zwona so nṋe nda tou vha humbela fhedzi uri ndi khou humbela u zwi ḓa kha vhana kha vha nṋe na zwithu zwinzhi zwine nda khou tea u ita zwone ndi khou humbela uri vha ise vhana vhavho zwikoloni vha ite zwithu zwoṱhe na vhana zwa zwino nṋe ndi nga si ḓo kona u thusa ndi afho he nṋe nda vha ndi tshi khou thoma u ambiwa na nṋe uri um ni zwavhuḓi vhuḓi u tonga ri a thi khou ṱoḓa u thusana na vhana mini mini ko zwana hmm. nda fhedza ndi khou vha ṱalutshedza uri vhone nṋe hezwi zwoṱhe zwi no itea hafhanoni zwo no mpha depression maipfi vha mbudza vho mbudza uri depression yavho ndi khulwane kha yanga so nda ri okay i think uri ḽine ḽo mpfara ndi eḽi ḽe vha amba uri vhone a vha na ndavha na uvhu vhushaka vha khou amba nṋe uri na musi arali nṋe nda nga ṱuwa zwino ra si tsha amba roṱhe u swikela um muṅwe a nga lovha a sa ye mbulungoni ya muṅwe hu sa vhe na thaidzo ndo sokou tou pfha uri ndi miṅwaha mingana ini ndo dzula ndi khou vhaisiwa fhano muḓini tshifhinga tshoṱhe tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi itea ri a mila hapfi humbelani pfarelo ra wa nga magona ri tshi humbela ndo neta ni si phinda ndo neta nda vuwa nga matsheloni nga tsha matsheloni nda ṱuwa ndi yo kiḽina vhiḓa ḽa miyanga nda swika nda lilesa fhaḽa fhethu ngo nda khou tou ḓivhudza uri mi anga na khotsi anga zwi amba uri vha ḓovha vha hafhanoni zwa zwino ndo fhedza i can't nda vhuya tshikhuwani ndi tshi vhuya tshikhuwani ṅwana mi anga a tshi ḓa ngeno nda amba uri o vha u fhiwa vhugai vhathu shango ḽi ḓo sea houḽa ṅwana o vhuya xela a vha zwi ḓivhi uri ṅwana wavho o vhuya xela nṋe ndo vha ndo eḓela ndi tshi khou shuma vhusiku nda eḓela late nda phaphama hu na dzi missed call a khou lila a sa ḓivhi uri gai nda tea u mu vhudza uri okay kha to ita uber khete ndi tshi rumela dzi tshelede nda bva ndi tshi gidima ndi tsha piṱori a tshi kho tea uyo ṅwala test ine ya ḓo mu qualify uri a dzhene kha iyo college a fhedza o feile iḽa test ni ḓo phasisa no vha no xela ni sa ḓivhi uri ni gai tshelede yavho i fhiwa ndi vhugai nṋe i remember tshifhinga tsha musi ndi tshi khou ya varsity thi a hu na muṅwe muṱhanga we a ya kha khotsi anga swika ri ene o wana mushumo upfhi kana u khou tea u thoma mushumo matshelo khotsi anga vha kona uri vha bve vha reile u nga ri ndi mpumalanga u bva venḓa u ya mpumalanga to make sure uri hula muthu khou swika mushumoni wat wat wat u nga ri a khou tea u vha pholisa na mini zwoṱhe thi mara vho baleliwa u to uri vha dzhie ṅwana wa vha mu ise pitori uri vhone muṋe vha vhone uri ṅwana wavho u khou dzula gai fhethu ho no tou itisa hani ola ṅwana a nga ḓivha u tshimbila ṅwana musidzana a swika ripi kana a swika a kidnapiwa a huna muthu ane a nga ḓivha tshithu u khou zwi vhona so kha mm. zwoṱhe zwoṱhe ndi nṋe ne still nda ndi khou tea u ndi bvise dzi tshelede ndi nga fha muthu three thousand ara a renge mbete a renge na zwiḽiwa u ḓo renga mini a badele na mini na mini i badela mini so Ah, houḽa ṅwana musi a tshi vho vhudziwa uri upfhi kha vhuye a ye kha tshiṅwe tshikolo haningei venḓa tshine a thi khou ṱoḓa u dzhenisa madzina a vhathu zwikolo zwa vhathu um tshine tshi ita hezwiḽa zwa upgrade matric wa muthu at the age of 25 ungari a si muthu a re na muvhili muṱuku na muvhili muhulwane houḽa ṅwana a khou thoma u lila uri ha nṋe ngoho ndi khou pfa uri zwo mbalela nda zwi vhona uri hoyu ṅwana u khou laṱa tshova ende ndi a livhuwa mudzimu uri ndo kona u vha na tshivhindi hetshiḽa tsho uri a songo vhilaela kha dzino ndi ḓo mu isa tshikoloni ende kha- Mm. ndo- ndo mu vhudza nda ri kha founele khotsi awe vha vhudzise uri arali thembo a ri u ḓo nyisa tshikoloni vha nga tendana vha ri "Ha- ahuna thaidzo arali tshi Mm. nga nisa tshikoloni a nga nisa tshikoloni Eh, then ubvo na nda thoma u zwi pfa u nga ri a u nga mandei vha mu founa vha khou vhudzisa tshikoloni ya wani tshi no khou balelwa ngani ndi afho vhe nda thoma u zwi pfa vho uri hai mathomoni ndo founela Kho- khotsi mun- makhotsi munene tshingo vha founela nga nṱhani ha uri tshifhinga tsha musi zwi khou itea no founelwa nga khotsi munene muthihi vha khou vhudzisa uri why nṋe ndi sa nyagi u sapota u thusa baba u sa ṅwana tshikoloni mbudziso ye nda vha vhudzisa yo vha uri vhone vhana vho vhana vha tou ḓisela tshikoloni wavho ṅwana ri muṱuku kha wa miyanga U- u- u- zwino ndi mudededzi u khou shuma arali ndi sa khakhi mara vho to ḓisela tshikolo na vhongo thusiwa mm. from what i know so ndo vha vhudzisa uri why is it that wa havha u tea u thusiwa uri ha vha ibile vha na tshelede yo no fhira mm. yavho vha vha na tshelede yo no fhira yanga why vha tshi tea u thusiwa iṅwe mbudziso i ya uri ngauri vha kona u thusa vhaṅwe vhathu afha hayani mulandu vha sokou thusa fhedzi o wami mafhungo ndi manzhi nga maanḓesa nda ndi khou ḓi zwi tama uri ambe ri tshia phanḓa fhedzi a thi koni uri ri vale ino ni mbekanyamushumo ri songo tou pfesesa khwine uri zwa zwino vheiwe vhutshilo hape wo vhu khou tshimbila nga nḓila ḓe zwithu zwo dzula nga nḓila ḓe ri khou ya khothe uno ṅwedzi ri khou vhuyele mm-hmm. ya so a huna communication um ende tshiṅwe tshithu futhi tshine nda nga to tshi amba ndi tsho uri u ḓa hanga hafhanoni ndi nga nṱhani uri ndi khou nyaga uri vhathu vhaṅwe vha rangeini nnḓa vha re na vhokhotsi vhane a vha khou ṱoḓa u vha sapota kana vhabebi vhane a vha khou nyaga u vha sapota vhewe muthu a tshintshe nṋe ndi miṅwana miṅwana ndo dzula ndi tshi humbula uri vha ḓo tshintsha ndo rabela nga maanḓa na nṋe mara dzi dzi dzi khothe dzi hone uri dzi thuse riṋe mm. ro vha na thaidzo yo ri ro lenga ro ya vho no bva pension mara mm. arali ro ya vha tshi kha ḓi shuma a ḓo vha u ganitshiwa tshelede kale uri ṅwana a vhe a khou ya tshikoloni zwithu zwi kone u tshimbila so arali na advice ine nda nga fha muthu a renge nnḓa u dzula wa ri na mubebi u khou mu vhona mubebi wa u tshimbila nga dzigoloi ene u khou tambula u khou ṱoḓo ya tshikoloni ndi khou amba uri a ri khou ri muthu u khou fariseliwa uri muthu u khou nyaga dzigutshi bege kana vhutshilo ha mavhaivhai u ya tshikoloni it's a basic need mm, ndi pfanelo ya muthu kha kha kha dzule fhasi a ḓivhudza uri okay kha ndi ye uh, maintenance arali mubebi wanga sa nkhumbuleli enough uri nṋe a nsupport na nṋe ndi songo muhumbulela uri ngei khothe khamusi hu ḓo pfhi hu ḓo vha na mafhungo afhio ende tshiṅwe tshithu futhi tshine nda nga tshi amba tshone ndi tsho uri sa vhavenḓa ri funesa u kutela ra kutela na zwithu zwine zwa vha tshika eh, u ḓo pfhi nduri hezwino ndi zwithu zwa muṱa mara muṱa u khou nyaga uri u thuse vhathu vha re muṱani vhane vha nga ri thembuluwo fhumulani ndi nga anda stand ara ṅwedzi u tshi fhela vha tshi bvisa tshelede vha tshi ri tshelede khe kha ye tshikoloni mara nṋe ṅwana mi anga ndomisa tshikoloni o wana diploma yawe na ṅwaha a huna na muthu na muthihi kha muṱa we a vhuya a ri randa khe hence nṋe ndo tea uri ndi rengise goloi so ndi zwo zwine nda khou amba zwone tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ḓo ni advice vha tshi amba u nga ri khamusi vha khou tou ni funa mara arali lufuno lwavho lu sa ḓini uri ini lu ni ise phanḓa vhutshiloni ni kone u vha na zwithu zwine na nga ni zwi fara lufuno lwa lu si na tshithu nṋe thi lu ṱoḓi
ndi khou livhuwa nga maanḓesa u swika madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi nga u amba hawe no vulea tshoṱhe a ri vhudza tshiṅwe na tshiṅwe zwo fha muṅwe muthu fulufhelo hu na muṅwe muthu o zwi vhonaho ngauri ri tshi khou amba ṋamusi owami ha ngo dzula fhasi a ṱuwa khou lila tshifhinga tshoṱhe a tshi ri nṋe ndi khou ṱangana na khaedu dzino na dziḽa naho ri songo kona u dzi amba dzoṱhe ngauri hu na zwine ro no ḓi zwi amba ri vhavhili zwine zwa vha uri ndi zwinzhi naho ri songo zwi pfha zwoṱhe hu na zwi a zwi amba zwine muṅwe muthu o no khou thetshelesa o zwi pfha ndi khou fulufhela uri hoyo muthu o vha na fulufhelo ṋamusi mm. ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi khou livhuwa na nṋe uri ndo vha hone hanefha kha zwa mutshili sa waphalaphala fm matambega mishumo swa namusi ya roḓigeḓi ya u tshimbila nga u rali kha vha zwi ḓivha uri ndi muṅwe mulenzhe une ra khou kanda ngawo hounoni ṅwa muswa wa radio ri ḓo ita ri tshi lavhelesa khaedu dzine vhathu vha khou ṱangana nadzo uri ri kone u fha muṅwe muthu fulufhelo kha ri tende uri mbekamishumo ya namusi ya u tshimbila nga u rali ndi tshi tama mulivho muthu muṅwe na muṅwe o vha o tshipiḓa tsha ino mbekamishumo ndi khou i vhona milaedza yavho fhedzi mafhungo o vha o ḓalesa nda vha ndi si nga si kone u ita ndi tshi lavhelesa ngeno kha vhone fhedzi kha ri tende no fulufhela uri musi ri tshi ya phanḓa ri ḓo vhona nga nḓila dzoṱhe uri vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo musi ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a wara vhuṱahe a kona u tevhela mbekanyamushumo ya ri a dzedza ine vha khou ḓiselwa nga mubveledzi wa ino mbekanyamushumo jones mr lava lava u bva kha miss p kha vhe madekwana vhuḓi a ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm zwi tshi ḓa kha nṋe vha ri hafhaḽani vhafunzi vho